Lemtul n ugellid Sliman ixef wis 24 yeqqar Ur ttasem ara seg yemcumen ur ttnadi ara ad tiliḍ yid-sen ttxemmimen kan ɣer nnger d lbaṭel i d-iteffɣen seg yimawen-nsen S lekyasa i yettali uxxam, s lefhama i yettadeb. S tmusni i tteččarent texxamin s mkul ṣṣenf n lerzaq ɣlayen, ifazen. Argaz ukyis iččur d tazmert. Win yesɛan tamusni yettnerni lǧehd-is. Sali leḥsab uqbel ad tekkreḍ ɣer ṭṭrad. Deg aṭas n ccwar i yella leslak. Lekyasa ɛlayet aṭas ɣef umehbul. Di tejmaɛt ur yeldi ara imi-s. Win yettxemmimen ad ixdem ccer, qqaren-as bu txidas. Axemmim n lehbala d ddnub, win yettheyyen kerhen-t akk medden. Ma tserrḥeḍ i yiman-ik di lweqt n ccedda, armi ur tesɛiḍ ara lǧehd. Ssukkes-d wid i turez lmut. Smelɛed wid i yetteddun ɣer lmut. Ma tenniḍ, ur neɛlim ara s wayagi. Win iwezznen ulawen, ɛni ur t-id-iwala ara? Win yettɛassan ɣef terwiḥt-ik, ɛni ur t-iẓri ara? Ɛni ur yettara ara i mkul yiwen? Akken i llan lefɛayel-is, eǧǧ tament a mmi axaṭer telha. Acḥal ẓidet teḥbult n tament deg yimi-k! Ẓer daɣen belli lekyasa telha i terwiḥt-ik. Ma tufiḍ-tt, ad tt-tesɛuḍ azekka, yerna asirem-ik. ur ittneqḍaɛ ara ay amcum ur neddi ara ticerktin i wexxam n uḥeqqi ur xellu ara tanezduɣt-is axaṭar ɣas ad iɣli uḥeqqi sebɛa n tikkal ad d-ikker ma d imcumen ad ccḍen ad d-teɣli fell-asen twaɣit Ma yeɣli uɛdaw-ik, ur ferreḥ ara, ma yecceḍ ɣur-k, ad ifreḥ wul-ik. Neɣ ma ulac, ad d-iwali Umeɣlal, ur t-itteɛjab ara lḥal, dɣa ad isbeɛd fell-as urrif-is. Ur reffu ara ɣef ddma n wid ixeddmen ccer. Ur ttasem ara seg yemcumen axaṭer ccer ur ittdum ara taftilt n yemcumen ad texsi a mmi aggad ameɣlal akked uyellid ur ttxalaḍ ara imɛuṣa axaṭer ad d-teɣli fell-asen twaɣit ur bnin fell-as anwa i yeẓran lɛiqab ara d-sseɣlin fell-asen? Atan daɣen d acu i d-qqaren wukyisen, diri win ḥekmen s wudmawen d ccṛeɛ, win ara yinin i umcum kečč d aḥeqqi, igduden ad ten-ɛalen, leǧnas ad t-sexḍen. Ma d wid ara ten-ineḍren, ilha-yasen ad ttubarken, ad ilin di liser. Win i k-d-iqqaren ṣṣeḥ, d leḥmala i k-iḥemmel. Ssemsawi lecɣal-ik n berra, xdem. Igrik, imaren ad tebnuḍ axxam-ik. Ur ttcehid ara ɣef lɣir-ik di lbaṭel. Tebɣiḍ ad tesɣurreḍ s lehdur-ik? Ur qqar ara ad s-xedmeɣ akken yexdem, ad rreɣ i mkul yiwen akken Illan n lefɛayel-is. Ɛeddaɣ tama n yiger n yiwen n umeɛdazu, tama n tferrant n yiwen n urgaz ur nesɛi ara ul. Walaɣ abuneqqar imɣi-d d imkulen kan, ama daɣ iɣum akk lqaɛa. Aɣalad-is. Ihud. Mi walaɣ annect-nni, meyyzeɣ aṭas, dɣa ḥefḍeɣ-d seg wayen akken i walaɣ. Cwiṭ n yiḍes, tanafa kan. Cwiṭ n usemxalaf n ifassen deg usu, dɣa ad d-teɣli fell-ak tiggulelt am umakar. Ad d-iɣli fell-ak laẓ,